Хәерле көн, дуслар! Балташ дип зур хәрефләр белән язып куйдык. Бу тапшыруыбызның беренче секундларыннан ук һәм безнең Балташ районында булган сәфәрләребезнең барлык вакыйгаларын да бу тапшыруга кермәгәннәрен дә шул исәптән хэштег Балташ һәм хэштег Юлчы дигән сүзләр аша эзли аласыз, барыгызга да яхшы билгеле булган социаль челтәрләрдә. Менә инде бер дә белмәүчеләр булса, аның исемен дә язып куябыз әле. Безгә дә ярый торгандыр. Инде тапшыру темасына киләбез икән. Әйе, без бүген Балтач районында, аның үзәге э, Балтачта һәм бүген без ике көнлек сәфәребезне башларга торабыз. Моны алдан ук сезгә әйтеп, белгертеп куясыбыз килә. Чөнки бу тапшырулар барыбер дә инде төбәк тарихы булгач, берсе-берсенә э, бәйле булачаклар. Безнең тапшыруларыбызны бер дә калдырмыйча карап барырга тырышыгыз. Ә инде э, шушы социаль челтәрләрдә һәм шул исәптән Яңа гасыр каналының аккаунтларында аның анонслары, өстәмә материаллары да чыгып барачак. Бүгенге эш тәртибенә килгәндә, Балтачтан башлыйбыз һәм Түнтәр авылы белән дәвам итәбез. Анда безне бик зур тарих һәм вакыйгалар көтә. Киттек. Бу ике көндә без булган авылларның, төбәкнең ни дәрәҗәдә уникаль икәнлеген күзаллау өчен сүзне Балтачның Җәмигъ мәчетендә урнашкан музейдан башлыйк.
Әлхәмдүлилләһ, безнең Балтач бистәсендә, элекке Балтач авылында ике мәчет булган. Нәкъ менә шушы мәчетнең каршы ягында Анда икенче мәчет урыны булган. Шушы җирдә дип әйтелә ул икенче мәчет булган дип, шуңа күрә дә үзенең үзәк Балтачның үзәгендә булуы белән һәм дә инде шушында булуы аның тарихлы дип әйтәбез. Инде мәчет безнең 12 гыйнвар Уникенче гыйнварда 94 нче елны ачылды. Ул елны бу Раҗәб айы, ай календаре буенча Мигъраҗ кичәсенә якын иде. Һәм шуның өчен иң элек ачылгач инде аңа Мигъраҗ дигән исем бирелде. Һәм 2007 елда инде безнең бистәбездә икенче мәчет Раиф мәчете ачылгач, инде хәзер кайсы мәчет дип йөрткән вакытта, шул вакытта инде бу үзәктә булгач, Үзәк мәчет дигән бирелде шушы әлеге мәчеткә. Инде мәчетебез Үзенең 94 нче ел масштабы белән караганда зур итеп салынды. Алла рәхмәте булсын җитәкчелеккә. Шушы мәчетнең аскы каты, подвалы казылмаган иде һәм ул вакытта әтием Басыйр хәзрәт Бикбаев ул имамлык вакытында шушаның аскы каты казылып, анда ашханә, мәдрәсә бүлмәләре булдырылды.
Мәдрәсәдән тыш шушы ук мәчеттә мәктәпкәчә яшьтәге балалар белән эшләү үзәге, остаханә барлыгын да искәртеп булса да узабыз, чөнки кызганычка каршы, аларга аерым тукталып, тәфсилләп сөйләр өчен вакыт кысанрак булды бу юлы.
Мин кем? Нәрсәгә ирештем? Изге динемә, туган телемә, туган җиремә ни кылдым? Баба, бабаларым нинди мирас калдырып киткән? Гыйбрәт илә кыйблабызга туры юлны табарбызмы? Һәрбер килгән, экскурсиягә килгән кешеләр белән шушы сорауларга җавапны эзләү белән башлап җибәрәбез. Безнең беренче бүлек Без китаплы халык дип атала. Шушы бүлектә без районыбызда сакланып калган борынгы китапларны җыйнадык. Марат хәзрәт аларның һәрберсен укып, җыйнап, тәртипләп, темаларга бүлеп куйды. Монда китаплар һәрберсе темаларга бүленгән һәм балаларга да, олыларга да аңлаешлы булып яталар. Хәтта әле кайсыберләрен балаларга ачып та күрсәтәбез. Үзебезнең нинди дәүләт, нинди милләт кешеләре икәнен аңлатыр өчен балаларыбызга рун язуыннан алып язу тарихын куйдык һәм инде безнең иң зур ядкаребез, иң зур горурлыгыбыз бу Казан басмасы.
Әлеге музей экспозициясенә җыелган тарихи материалның мантыйгы бик үзенчәлекле. Әйе, без монда бүгенге көндә безгә таныш булган дин һәм мәгърифәт үзәкләрен күрәбез, зур-зур мәчетләрне, шул исәптән Казандагы, Уфадагы зур мәчетләрне танып беләбез һәм аларның чишмә башын, аларның тарихлары башын без Балтач ягыннан икәнен белеп, бу урында инде ничектер үзебезгә ачыш ясыйбыз һәм ләззәт алабыз дип әйтик. Бер кечкенә генә мисал китерәм. Шушы Балтачтан 450 километр ераклыкта урнашкан Стәрлебаш дигән авыл бар. Ул Башкортстан Республикасында. Стәрлебаш авылы электән үзенең зур мәдрәсәсе белән дан тоткан. Әлеге мәдрәсәдә, шушы мәдрәсә комплексында дип әйтик инде, революция алдыннан 22 дән артык бина гына булган. Һәм анда 800 ләп, 1000 ләп Тугыз яшьтән алып егерме ике яшькәчә шәкертләр укыганлыгы билгеле. Стәрлебаш авылы гомумән шул мәдрәсә тирәсендә төзелгән генә кебек булып тоела. Гәрчә ул авылда бүгенге көндә биналарның берсе дә сакланып калмаса да. Әлеге мәдрәсәне булдыручылар, аны үз акчаларына үстерүчеләр, тотып торучылар Тукаевлар дигән шушы Стәрлебашның бик атаклы һәм, әлбәттә, бай нәселе. Ул Тукаевларны кайдан килгән дисәгез, алар Урманай дигән Тарихи шәхестән киткән Урманай бабай ул Балтачның Салавыч авылының беренче имамы. Тукаевларның шул фамилиягә кереп китүе Урманайның улы Тукай исемле кешедән булган. Менә шушы Тукай бине Урманай дигән кеше Стәрле елгасы буена барып урнашып, әлеге мәдрәсәне башлап җибәрүче булып тора да инде. Күрәсез, зур шанлы тарих һәм аның кечкенә генә, ләкин бик мөһим башлангычы. Шушы ук музейда Түнтәр мәдрәсәсенә, бигрәк тә аның күренекле ишаннарына кагылышлы мәгълүмат та тупланган.
Мөхәммәтгали ишан, моны инде Ишми ишан белән бутыйлар, бу алар икесе ике шәхес. Безнең Мөхәммәтгали ишан Түнтәр авылында туа, беренче дини гыйлемен Сосна мәдрәсәсендә ала һәм укып кайтканнан соң, яңадан Түнтәр мәдрәсәсенә кайтып, ул инде авылга нигез салынганнан эшли башлаган авыл мәдрәсәсен зур имамнар әзерли торган мәдрәсә итеп оештырып җибәрә. Һәм менә шанлы Түнтәр мәдрәсәсенә нигез салучы, көч бирүче шәхес, бу инде Мөхәммәт Гали. Мөхәммәтгали ишан. Ул шулай ук ишан булып, мөдәррис булып, мөгаллим булып кына утырмый, авылга ул игенчелекне, терлекчелекне алып кайта, аның алма бакчалары була һәм халыкны эшли итә, шулай бик күп сәдакалар бирә, үзендә мал туплап, мал җыеп ятмый. Аның да карамәтләре турында, догалары кабул булуы турында Бик күп риваятьләр сакланып калынган. Карәмәт дигән әйберне әйтеп узсагыз иде аңлатып. Карәмәт, мәсәлән, әйтик, ул аның әйткән сүзе рас килә, кылган догасы шунда ук кабул була. Ягъни бу бернинди гөнаһы булмаган, Аллаһ Тәгалә каршында бик зур дәрәҗәгә ия булган, менә суфилык дәрәҗәсенең иң зур дәрәҗәсенә ия булган кешеләргә хас. Ягъни аны бәла-каза әйләнеп уза. Мәсәлән, шундый вакыйга була. Алар кучеры белән авылга кайткан вакытта бик каты яңгыр ява һәм күперне елга су алып китә. Күпер инде юк нишләргә дигәндә кучерны әйтә син күзеңне йом ди. Һәм кучер күзен йома, күзеңне ач дигәндә алар инде елганың икенче ягында булалар. Кучер хәтта сизмичә дә кала, ничек итеп алар елганың теге ягына чыкканнарын. Тагын бар шундый вакыйгалар, килене кыш көне бала көткәндә әйтә, Минем ди җиләк ашыйсым килә, ди. Бар ди ястына төш тә аша, ди. Шуннан ястына төшсә, анда җиләк үсеп утыра иде. Менә шундый карамәт, ягъни гади кешегә генә хас булмаган рәвештә догалары кабул булу.
Түнтәр авылына 1650-1680 еллар аралыгында нигез салынган дип исәпләнә. Иң кызыгы, шушында килеп утыручы, беренче килеп утыручылар алты бер туганнан исемнәренә кадәр сакланып калган. Чыганакларда һәм ул чорның, менә 1680 еллар дип алыйк инде, 17 гасырның уртасы татар исемнәренең э, шушы төбәккә, бәлкем, хас булган татар исемнәренең кызыклы яңгырашларына э, игътибар итегез. Үтәй, Күркә, Кушай, Кушандай һәм Яңгырчы исемнәре бар. Урәзмәт бар тагын берсе. Э, дөрес, э, менә ул Үтәй белән Күркә дигәннәре инде бөтенләй үк сәер булып э, яңгырый, бәлкем алар кушаматтыр дигәндә фараз бар. Шулай да менә ул чорның бер бизәге Э, булып тора. Э, андый бизәкләр әлеге авыл тарихында шактый булачак бүген. Чөнки э, безнең өчен Түнтәр авылына килү, аның мәдрәсәсе һәм авыл тарихыннан тыш әле Э, безнең өчен бик кадерле булган бер шәхеснең дә тарихын барлау. Ул Рәфкат абый, э, ул инде шушы авылның, якын тирәдәге э, авылларның, Түнтәр мәдрәсәсенең ишаннарының барлык шәҗәрәләрен туплаган кеше, аның музеена бөтен экспонатларны җыйган кеше һәм үз гомерендә инде 60 елдан артык ул тарихны өйрәнү белән шөгыльләнә. Аның инде бастырып чыгарган китаплары да берәү генә Түгел. Инде менә шушы исемнәргә, авылда булган төп вакыйгаларга барып ялганыр өчен, аларны барлар өчен без Түнтәр мәдрәсәсе музеена юл тотабыз.
Мең алты йөз дә җитмеш сигезенче елда Яңгулда барлыгы менә бар инде ул 30 30лап хуҗалык булган. Ничә ир яшәгән дигән данлар да бар, 70лап кеше яшәгән инде, күп яшәгәннәр инде. Ул Яңгул дигән кеше Яңгул Янбулатов дип килеп чыкты име. Янбулат Яңгулның әтисе булып тора. Хәзер инде бездәге түнтәрне төзегән алты бер туган дигәннәр дә алтау гына булманнар, ә җиде булганнар. Боларны инде бөтенесен Салават җибәрде бу мәгълүматларны инде. Шушы җиде бер туганның туган елларын Яңгылда булган теркәлгән елларын, түнтәрдә булган теркәлгән елларын чагыштырып, бөтенесен анализлап, мин инде шундый нәтиҗәгә килдем, үземчә инде. Түнтәргә болар килгәннәр 1650-6 еллар тирәсендә. 30-да түгел, ә шушы чорда инде. Башта килгән боларның ике хуҗалык кына килгән. Ике хуҗалык кына килгән. Ул вакытта бит инде бик зур салымнар салганнар. Шушы салымнардан кашып килгәннәр болар. Менә бу Күйек авылының э, кешеләре дә әнә шул салымнан кашып киткән кешеләр инде. Болар бу яктагы урман эченә кереп утырган булып санала. Болар елга буйлап килгәннәр дә урман буенча урманга кереп утырганнар инде шушында. Ул вакытта инде Утмурт авылы менә бу э, Көшкә таулылары булган дип әйтелә инде. Алар башта шунда урнашмакчы булганнар, но анда урнаша алмаганнар. Менә монда безнең чишмә. Чишмә янына килеп, зур чишмә янына килеп урнашканнар.
Без сәфәрдә йөри торган тапшыру булгач, э, Нинди генә авылда, нинди генә музейга керсәк тә, анда сакланучы әйберләр аша шушы төбәкнең тарихын чамаларга, аның үзенчәлекләрен ачарга тырышабыз һәрвакытта да. Э, һәм гел шушындый менә кызыклы әйберләргә тукталабыз. Моның кистән икәнен күпләр белә торгандыр инде. Менә шушындый тимер э, гөрзие бар инде аның башында. Аның төрле э, формадагы, төрле вариантлары бар. Бу юлчыларның кул астында гел йөртә торган кораллары, дип әйтсәк тә була. Сәүдәгәрләр, э, төрле ярминкәләргә баручылар, кайтучылар товар белән йөриләр бит инде. Э, андый-мондый юлда юлбасарлар очраса, шуларга каршы торырга дигән э, корал инде бу, дөресен генә әйткәндә. Ләкин биредә, Түнтәрдәге музейда аны бүре үтерү җайланмасы дип язып куйганнар. Һәм дөрестән дә бу шушы яктагы юлларда юлбасарларга караганда бүреләрнең ешрак очавын, очравын күрсәтә торган әйбер. Э, тагын берсе, шулай ук менә инде урманлы як дип, урманга э, бәйләп карыйбыз. Э, бик очраткан әйбер түгел. Бу инде агач тамырыннан эшләнгән менә шушындый бастырак ыргага. Шулай ук ераграк юлга зур йөк белән чыккан вакытта, әйтик инде олавы белән печән төяп кайткан кайткандадыр бәлкем, бу инде бастырак дигәне Теге йөкне аркан белән бәйләгәч, аны әле тагын теге ыргак каләктереп, борып, бастырыклап куя торган шушындый эш коралы да бар. Инде урманлы як дигәч, монда бит инде болай да теге урманы бар, ярганагы бар. Шундый э, рельефы да катлаулы, табигате дә Э, дала болын гына түгел, шуңа күрә сыерларга тага торган кыңгыраулар да монда берничә вариантта сакланган. Э, бик күргән әйбер түгел, һәм инде Казан арты булса да безнең якларга бик хас әйбер түгел дип әйтер идем мин моны. Шулай ук чытырманлыкта, урманда кая да булса чыгарып җибәргән сыерың югалып йөрсә, Шушының тавышы аша тавып алып кайта торган булганнар инде. Зәхәр моннан белмим. Бүреләр дә куркып качкандыр бу тавыштан. Авылга нигез салынып, 100 ел вакыт үтте дигәндә, 1730 елда ялгышмасам, Түнтәрне мәдрәсәсе барлыкка килә. Әйе. Ул вакытта беренче баскыч мәдрәсәсе була инде бу. Әйе. Башлангыч белем бирә торган өлеше була. Кем була ул мәдрәсәгә нигез салган кеше, әллә шушы авыл кешесеме ул? Менә бу Габдерәззак хәзрәт хатыны белән, җәмәгате белән Түнтәргә килеп, бирегә инде качып килгәндер инде ул, мөгаен, тоже урман эчендә, Утмурт авыллары эчендә име, урнашкан безнең кругом Утмурт авыллары бит инде. Монда да Утмурт авылы, монда да Утмурт, кругом Утмурт авылы. Бөтен яктан да, дүрт яктан име. Урман эчендә шушында ышыграк булыр дип килеп урнашкан дип уйлыйбыз инде без аны. 40 ел дәвамында биредә хезмәт иткән ул. Аның кабере безнең зиратта. Нәкъ менә теге Нәҗип Күнтәри китабында аның Кабере Түнтәрнең борынгы зиратында дип конкретно язылган иде инде. Аны инде безнең кешеләр элек-электән изге урын дип, анын чардугын корып, элек чардуга агач чардуганнар корганнар инде. Аны агачы да бар иде әле мин белгән вакытта. Аны саклап, анын туфрагын алып китеп, шушындый дәрәҗәле итеп йөрткәннәр, изге кеше итеп йөрткәннәр. Анын тау итәгендә чишмәсе дә бар име. Менә шушы Габдразак хәзрәт ул безне бик дәрәҗәле, бик э, зур кеше булган дип язылган инде шушы Нәҗип Түнтәринең теге тарих китабында, яме аның турында бик күп мәгълүмат.
Түнтәр мәдрәсәсе музеенда безнең игътибарны җәлеп иткән тагын бер әйбер ул шушы Түнтәр зиратында булган, сакланып калган кабер ташларының тупланмасы дип әйтик инде һәм аларның э, язуларының Ә татарчага тәрҗемә иткән вариантлары яки аларның транскрипцияләре бирелгән менә шушындый бөтен стенага сузылган стенд. Э, нәрсәсе белән игътибарны җәлеп итә ул? Э, беренчедән, бу Э, авылның тарихын шушы кабер ташлары аша ачып күрсәтүнең бер ысулы, чөнки кабер ташларын өйрәнү ул фәннең тарих фәненең тагын бер аерым юнәлеше э, бар. Монда 1888, 1911, 1901, 1892 елгы һәм башка шундый менә 19-20 гасырга караган кабер ташлары бар. Икенчедән, әгәр дә кабер ташларының үзләренә игътибар итсәк, алар эшләнеше ягыннан да, күпмедер дәрәҗәдә каллиграфиясе ягыннан да һәм бу кабер ташларының бизәү ысуллары ягыннан да бер-берсеннән аерылалар. Гадәттә, кагыйдә буларак, моның шикелле эшләрне эшли торган булалар зуррак мәдрәсәләрдә яки гомумән мәдрәсәләрдә белем алучы шәкертләр. Һәм Менә шушы кабер ташларының төрлелеге ул шәкертләрнең дә үзләренең осталыкларының традицияләрен күрсәтә торган бер шундый шәрехнамә дип әйтим инде. Чөнки монда бит инде төрле яктан килүче шәкертләр бар, беренчедән, аларның һәрберсенең үзе белән алып килгән алымнары, үзләренең традициясе дип әйтик инде, үзләренең мәктәпләре булган һәм кабер ташларында бу, әлбәттә, чагыла. Бу яктан авыл тарихын тулыландырып тора Әлеге кабер ташларының күп булуы, э, ни өчен алар күп, ни өчен сакланганнар? Чөнки аларны эшләргә кеше булган. Ягъни бер мәдрәсә шәкертләр, алар гыйлемле, алар э, бу э, нәрсәне дип әйтим инде, һөнәрнең тәртибен беләләр, шуңа күрә гел аларга мөрәҗәгать итә торган булалар.
Мәдрәсә училище дип атаган бит инде аны руслар теркәгән. Монын датасы 1829-31 еллар дип санала инде. Шушы вакытта безнең бу э, мәчет тә зурайтылган. Бу вакытта мин сезгә килгәч сөйләгән идем, менә бер өлеш аның борынгы э, бина булган, аның янына инде зурайтып эшләнгән мәчет дип инде хәтерләсәгез име. И э, Бер десятина җир, ул бер гектар чамасы инде, территорияне алып, шушында шушы Гали Ишан безнен мәдрәсәгә нигез салган инде, шушы муллалар әзерли торган мәдрәсәгә нигез салган. Анда шәкертләр өчен дә торак бүлмәләре, китапханәләр, аннан соң утызлап сыер тоткан ул. Аны күрәсен шәкертләр тәрбияләгән, сөтен шушы шәкертләр өчен файдаланган име. Аннан көн саен дип күрсәткән инде ул анда фәкыйрьләр дә булган бит инде унлапмы күпмедер фәкыйрьләрне дә көн саен туйдырып тора торган булган ул үзенең шушындый эшмәкәрлек эше белән инде аннан акча җыймаган ул аннан шөгыльләнгән нәселле атлар үрчетү белән дә Үзе атта бик оста йөргән, даже ат белән шауып барган вакытта җирдән кулъяулыгын ала торган булган, Сабан туйларда шундый дәрәҗәле булган. Аннан бик күп кенә китаплар алып кайткан ул теге Афганистаннан, Бохарадан инде зур китапханәсе булган аның. Үзе дәвалау белән дә шөгыльләнгән, дәвалаган вакытта да хәтта башка милләт кешеләрен дә кабул иткән, бернинди дә акча алмаган, ни сорап алмаган. Аны бик дәрәҗәле булган бит инде. Бу Гаяз Исхакинен теге Сөннәтче бабай хикәясендә дә күрсәтелгән инде ул турыда. Менә шушы ин дәрәҗәле чоры шушы Мөхәммәт Гали ишан Нигезе чорында була инде. Ул үзе исән вакытта ул инде кызын кияүгә биреп, үзенең киявен әнә шул мазар асты авылындагы егеткә шәкерткә инде ул тоже хаҗда булган, монысы да хаҗда булганнар инде алар менә шундый рәвештә дип күз алдына китерәбез инде без шундый мәгълүматлар бездә.
Түнтәр авылының тагын бер үзенчәлеге, биредә бер үк вакытта җәдиди һәм кадими мәдрәсәләрнең эшләве һәм мәхәлләнең дә икегә бүленгән булуы. Түнтәр авылы мәдрәсәсенең менә бу ак таш бинасы 1905 елда шушы Түнтәр авылының сәүдәгәре Мөхәммәт Шакир Хәкимов акчасына төзетелә һәм мәдрәсәгә бүләк ителә. Аның бу бинасы кадимчеләр укый торган бинасы була. Шуннан бер 50 метр гына өскәрәк күтәреләбез икән, урам буенча, анда мәдрәсәнең кызыл кирпечтән төзелгән тагын бер бинасы бар. Анысының 1912 елда шулай ук сәүдәгәр э, төзетә һәм мәдрәсәгә бүләк итә, анда җәдидчеләр укый. Күрәсез, э, бер-берсенә терәлеп торганнар һәм бу очракта инде без э, ияләнгән әдәбияттан укып, Э, Тукайның шигырьләрендә бар бит инде. Э, аннан соң Мәрҗәнинең төрле э, хезмәтләрендә теге өзеп-өзеп алып укып, җәдидчеләр белән кадимчеләрнең бер-берсенә бик нык каршы торганнарын, маңгайга маңгай терәшеп, бәргәләшеп дигәндәй, һәм инде бер-берсенә донослар язуга кадәр барып җиткәннәрен дә әйтәбез һәм шуның аркасында безгә ничектер ялгыш фикер дә керә. Аларның чыннан да шулкадәр Э, дошманнар булган икән дип э, уйлап куябыз. Ләкин чынлыкта аның тарихының бөтен матурлыгын һәм э, байлыгын менә шушы Түнтәр авылында күрәбез. Әйе, алар икесе ике юнәлештә булган мәдрәсәләр. Бу якта да үз имамнары, үз мөдәрисләре, инде кадимчеләрнең дә үз имамнары, үз э, мөдәррисләре ишми-ишан бит инде монда. Ләкин бу ике мәдрәсә шәкертләре инде никадәр генә төрле фикердә э, булмасыннар, алар еш кына э, шушы мәдрәсә биналарының берсенә җыелып мөнәзара, ягъни дискуссияләр уздыра торган булганнар. Һәр яктан үзләренең фикерләрен, үзләренең карашларын әйтеп, бер-берсен тикшереп, ниндидер хаталарын табырга тырышып эшләүләр дә э, булган. Һәм әлбәттә, монда ниндидер теге бәргәләшү яки ике бинадан чыкканнар да сугышканнар дип әйтерлек вакыйгалар булмаган. Инде аның э, дискуссияләре дә татарча әйткәндә культурный гына бара торган булган. Һәм әлбәттә, булачак имамнарга һәм дин гыйлеме белән шөгыльләнүче кешеләргә мондый дискуссияләр белән үрелеп баруы аларның уку процессының күпмедер дәрәҗәдә чыныгу да булган. Авыл халкы ничегрәк, ниндирәк мөнәсәбәттә булды икән? Менә ике мәхәллә бит инде. Әйе, әйе. Ике мәчет бар хәзер, икесе ике төрле имам бар. Әйе. Берсе җәдидче, берсе кадимче дигәндәй. Мин манга бармыйм, нишләп мине бу мәхәлләгә керттегез? Минем нидә, Ишмөхәммәт ишанда каласы килә. Әйе, дөрес әйтәсез. Менә ул мәсьәлә буенча өлкәннәр сөйләве буенча инде мәҗбүриләп бүлү булмаган. Кем кайсы мәхәлләгә керергә тели, шунысына барган һәм шунда язылган. И инде Коръән ашларында, башка әйберләрдә ул үзен мәхәлләсенә буйсына торган булган. Теге урамы-урамы белән түгел, ә үз теләге белән кем җәдит э, мәхәлләсенә, кем бу мәхәлләгә, ансы үз теләге белән бүленгән. Алай чагыштырырга ярамаса да, мәхәлләнең саны буенча аерма зур булганмы? Менә он турында мәгълүмат юк. Берсендә күбрәк, берсендә әзрәк. Юк, андый мәгълүмат юк, чөнки менә мәдрәсәләрнең элек бит инде бөтенесе ташландык лапасларга тутырганнар, тау-тау-тау китапларны өйгәннәр име, кем кайда тели, ничек тели, шулай алып киткән име, кем нәрсәне эләктергән, Кемгә файдалы булган, аны алган име? Хәтта шәкертләр укыган, ниләр укыган әйберләр дә бик юк дәрәҗәсендә.
Түнтәрнең атаклы мәдрәсәсе тарихы совет хөкүмәте ныклап урнашу белән өзелә билгеле. 1924 елда мәдрәсә биналары нигезендә Арча кантонында беренчеләрдән булып икенче баскыч мәктәп ачыла. Бүгенге көндә мәдрәсә биналарында ул мәктәп тә юк, әмма алар безгә тарих сабагын бирүне дәвам итәләр. Җәдидчеләр һәм кадимчеләр мисалында гына да үткәнебезнең без күзалларга күнеккәннән никадәр аерыла алганын аңлагансыздыр. Үзебезне саклыйк дисәк, тарихтан башлыйк. Рәфхәт абыйлар буыны бу юнәлештә үз сүзләрен әйтте. Ә безнең